Şeýle ne paýdasy bar? Aý, synok, ýa je tebe skazal, ýa derjus diýen bor. Tada ataýdy ýa upaýdu diýip ýazyp berdi. Düşüp ýyzma gaýtdy. Aý, kyn bolýar. Onuň ýene de şuny ýaly bir orsça bilýänler durmuşyny bir orsça neme-de. Bir çokça, bir özbek, birem ýaňky ors Üçüsi ýoldaş bolup gidip barýarlar diýýär şäheriň içinde. Orduň piwuçesi gelýär diýýärler. Bu piwuşjak diýýär, ol puly ýok diýýär. Özbekde-de pul ýok diýýär. Çukçaň elinde bir çemedan pul bar. Ana çukça diýýärler, dawaý bir piwo popýom, bir budin pit diýýär, weli e, diýen gidaý diýse, han kung şang şung diýýär, diline-de düşünip bolanok diýýär. Ondan barýarlar weli neme, Ýaňky ors aýdýar, Daway zagatka, zagatka budem igrat diýýär ýaňka. Zagatk oýnaly diýýär. Onda o tapmaça edeli diýýär. Kim bilmese-de on manat utdurmaly diýýär-de. Aý bolýar, daway oýnasak oýnaly. Neme diýip pivnoýa barýarlar weli ýaňky ors başlaýar. Iki tarapy ýiti, iki tarapam tegelek näme diýýär-de ýaňky. Çukça. Çukçam alýan, ýok. Tulýan, ýok. Agaý, Ýok, bilmediň diýýär. Men onda on manat özüň aýt diýýär. Orsamaý gaýçy diýýär. Hä, ýagşy. Onda ýene başlaýar, dört tarapy tegelek, dört tarapy ýiti näme diýýär. Alýen, ýok, tülýen, ýok, agaý, ýok. Bilmediň, näme, iki sany gaýçy diýýär. Hä, ýagşy. Ýene on manat berýär ýaňka. Onuň Abdyrehim ne sen prodolžaýt et diýen men ne bir ýigrimi manada piwo alaýyn diýip ors piwnoýa gidýän. Bir ýarym sagatlap durup men oçura durup piwo alyp gelýän baklaşkalaryny dolduryp. Geldi stoluň üsti puldan dolup gidipdir diýýär da özbek dik dur diýýär çukçuk stoluň aşagynda çukçaň üstüne gygyrýar özbek diýýär. Dört müň tarapy ýiti. Dört müň tarapyny tegelek näme diýip. Çukçaň zordan sesi çykýar stoluň aşagyndan. Alýan.

Bir guzy togsan gurtdan saklar bizi. Şonam bileňokmy? Hany bilýän bolsaň.
Bilýäňiz gerek şoň nämedigini. Ýene bir gezek gaýtalaýyn, kim biljek şony? Ýedi goýun, bir guzy diýdiňmi? Hä, bir guzy, ýekeje guzy.

Ilki at dakmak galy. Hä, näme şo? Bil boýy çukurjyk.
Goý. Hany menem bir sorag bereýin-de. Onda onam alaýaçylygy goýýan. Hä, bil boýy çukurjyk. Näme eken şo? Ady näme şoň? Baş aşak goýsaň doly, ýokaryk bakdyryp goýsaňam boş. Näme şo? Şodanok bolaýmasyn? Ýok. Baş aşak goýsaň-a, içi doly. Içi doly ýa.

Şu orus dilini seň bilşiň nähili?
Meni orsça ökdemkä diýsemi, diýemedem türkmençe diýip durlar.
Öň Adam ata Owene sizem türkmen ekeni. He. Ana beýleki milletler şolardan şeýdip beýräk beýräk beýräk beýräk gidip durdy. Ýok, onda da oňel boldan Naharhana Stalowoý diýip ýazylýar. Ýazylandan Orsça Stalowoý, türkmençe Naharhana diýsem ýok. Türkmençe de Stalowoý diýen uruşka.

Şoň üçin hem şo janawar suw inýär.
Bolýa, hany orsça beýle ökde bolsaň, Kodron ogluna bärik gel diýseň näme diýmeli? Näme işi bar, oňam adam muktar. Ýok, men bärik gel diýip çagyrjak-da mysal üçin. Bärik gel diýjek-de.

Badra ol işleýär. Bir gadymyzam hoşalyk. Ýazýançy. Gürrüň berip oňa bir meýanam. Ýöne güldirmek kynlygyny bilýän. Onda pul paýlaý bize. Güldirmek kyn. Adamyny aglatmak aňsat. Bir göwnüne degseň, aglap oturýar, güllerini bakýar. Güllerjek bolsaň, dabanyny gyjyklamaly, içini gyjyklamaly. Gaty kyn zat-da. Mana biziň şu aýdýan zatlarymyz hem öz iliň içinden alýar-da. Biz oturyp özümiz tapýan zatymyz ýok. Bir aýal adamsyny dälihana alyp barypdyr. Wraça seretdirmäge. Onuň wraç Ýaňky aýaldan soraýardy, Adamyňyz nähili hereketleri bar diýip. Ol aýtdy diýýärsiň, Adamym şu işi bahal iýmek diýipdir. Ýaňy ol hiwa zat buýlan bahal bardyr. Şonuň sapyndan başga ýerini iýýär diýipdir. Hawa, diňe şu bahal sapyndan başga ýerini iýýär. Bäý, Dogrudanam adamyň samsyk eken, diýip, bir daýan pälhanäň wraçy. Bakaryň, iň süýji ýeri sapasydyr. Şuny alsaň, nä şol gyzlar atraktor bir uly many berýär. Nä näme, gyz aýtdy diýýä, Eje, biderek ýere kakam göwnüne degdiň-le diýipdir. Wiý, näme üçin biderek diýipdir. Men oňa häzir düşek kakdyrjak ahyr diýip diýýär. Ilki adamlaryň gaharyny getirip, eline taýak berip düşek kakdyrjak. Ýöne gowam kakýar-da şeýdip. A ol aýalyna urup bilenok. Näme? Bir-ä diýdi, Aýallar diýdi, siz iň bagtly adamlar diýdi-de. Sebäbi siziň aýallaryňyz ýok diýip şeý diýdi. Iň bagtly, dünýäde bagtlylar aýal. Nämäni aýtsyn ol?
Gurban Wehimi zyban edende aýalyň dawa etsin. Aýal zyban edýän. Bir Gurban Wehimi diýip biri bar bir şahyr. Tanaýan. Hawa, bir gözi çüýşeden onuň. Beýleki gözem. Hawa, ony näme-de diýdiler, öňsi Amerikadaçyň gözüne şu fotoapparat oturdypdyr, şu näme adam bolaýmasyn zat diýdiler. O şu köne harabalyklarda, mazarçylyklarda zatda gezip ýörüpd-ä ol. Türkmeniň aslyny öwrenip. Däşi tire-taýpalara öwrenipdi. Biri aýtdy, şu her gözüni gyrpanda diýdi, bir surat alýar şu zat diýipdi. Onuň bir gün men telefon nomerymy aldy-da, bir öýüme zwonit etsek, haçan barlygyňy bilip bir barjak diýipdi. Ondan soň öý oglum aldy-da, Kaka diýdi, bir aýal adam zwonit edýär diýipdi. Ol Gurban oýy meň sesem iňňä sapaýmaly inçejik-de. Telefonda ýöne deşip çykaýýa-da sesi birhili. A onsoň onuň aýaly maýypdy. Hança aýal adam bolsa maňa ber-le trubkany bir ýüzüni alaýyn-da soň diýdi. Men aýtdym, onda nemisler ýüz goýupmy diýdim. Ol ýüzüni baryny alypdyr, indi saňa o ýerde alar ýaly zat ýok, öe degme diýdim-de. Şeýdip onsoň garaz, gepleşdim Gurban aga bilen. Ondansoň bir agzalylyk öýde döräp başlady. Sübhe zat podawereniýe döräp başlady. Bolansoň Gurban agany öýe çagyrdym. Aý oturdyk çaý başynda goşgusynyň zadyny okatdym. Ol hem bir eňterip okap otyr. Bu zatdan habary ýok onuň. Menem şu inçe ses şu diýdim. Tanap goý diýdim. Indi şondan bäri aýallar dywany içeside Ana Gurban aga çagyrýar diýip durup bar aýalam.
Hawa, Ýuri Nikulin aýdypmy diýýär, siz aýdypmydyňyz bir anekdot ýadyma düşýär däli bir bir gelin elek geliniň öňünden çykyp, beýlek geliniň ýüzi Aýka, çyzyk, çyzyk. Bitin ýeri ýok dedi ýüzünde. Hawa. Waýy, Jora jan, ýüzüň-gözüň kim beýtdi diýipdi. Ärim diýipdi diýdi. Waý, a gyz-a uzak wagtlap komandrowka gitmänmidi diýdi. Men hem şeý ýodur indi öýtdüm diýipdi. Men hem şo gidendir öýtdüm diýipdi. Gitmän eken. Remediýa Sary Hüzür baram ardak şahyr. Şokurman aga bilen gabatlaşyp dur bolup, aý soň sary bilbil, sap-sary bilbil zat üstünden gülýär-de nereseň, reňki hem sary-da. Sary bilbil, sap-sary bilbil zat diýip. Onsoň aýdýar diýýär, Gaýşyk nemes güýçli, nemes atmaga ökde zat diýýär, ol ökde däl eken diýip-ä. Seň gözüňden degip dur, maňlaýyňdan degen bolsa sensiz galsa dynjak eken, ikisi rahatlanyrjak. Nemes oka duran ýeri eken. Gurbançary.
Gurbançary.
Gurban Wehimi diýip lakam alan. Gurban Wehimi biz. Gaty ussat.
Oň gyýbatyny edýänimiziň sebäbi ol bizden ökde. Ökde bizden. Türkmene mydama özünden ökdäň gyýbatyny edýär, sen şoň öküňi edýär. Ol oň ýanynda biz gepläp bilemzok. Häzir ol bolmansoň gepläp. Gurban Gylyjaga dagy duşup, çaý çörek iýip, şolarda-da gün öýüne baram ýene jaň etýär diýerdi.
Näme? Eda, Aliýewa diýenem gelneje. Salamam mi? Gelejeň däl mi? He onda doganym mi? Näme? Aýal dogan kim sen diýen. Mena ben de aý goý tak edip goýýa diýen. Gary gelýär.
Pygyt agam geldi bir gün öýe. Ondan Gurban Wehime zwonit edýär. Gurban Wehimiň işi diýen agşam garawul bolýar-da uniwersitetde gijä. Bir gün-ä özi üçin bolýar. Ertesem aýaly üçin bolýar. Onuň şo iş ýer, iş ýerine zywanyp etdi. Halypa diýdi. Hawa, näme, iş ýeriňdemiň diýdi. Hawa, menem garawulçylyk çekip ýatyryn diýdi. Şu gün öz ýeriňe bolýaňmy diýdi, ýa aýalyň ýerine işleýäňmi diýdi. Ýok, şu gün diýdi, men Öz ýerime bolýan diýdi. Ýok, onda ýanyňa barjak däl diýdi-de. Aýalyň ýerinde işleýän bolsaň baraýjakdym diýdi. Bolan gyýana gaty gödek-dä olam degişmesi. Gaty çüýläp jaýdar urýar-da. Bir günem bir öýe Ösün ýaly oglum bardy-da, bir köçeden bir it tutup geläýdi. Şäherde-de näme ýeris, itler ýygyşyp ýörler. It tutdy geldi. Kaka diýdi, şuny saklajak diýdi. Bizem dördünji etajda ýaşaýarys. Howdan adam. How näme etjek oglum diýdi, biz ýokarda ýaşaýarys, bunu kyn bir bir başga-da goňşularymyz, beýleki goňşularymyz kän, bu ýerini haýwanat bagyna öwürdiňiz diýdim-de. Köp goňşularda it barda. A şu it, itiň bolany bilenem diýdim, barybir diýdim, şu 40 manatdan süzme almaly diýdim. Şu itden bize peýda ýok diýdim-de. Ondan aý diýdi, kaka şu akylly it. E şöýde akylly it däl, gerek däl diýdim. Meňem akylym kelläme syganok, muňkam öýdäkiňem diýdim. Biz ýöne durşumyz akyl diýdim. Şu onsoň aýdydy Kaka saklaýalla diýip boýnuny burup dur. Ýok, gerek däl diýdim. Bir öýe bir it bes diýdim. Iki gerek däl diýdim. Onsoň gap-gaç şakyrdap ugrady-da, okokunada. Ýok, meň ýalymy ýetiriň diýdim. Men bütin mikroraýonyňyza itlik edip bereýin. Aýtsam, aýtdym, ol özi herne sypdym-da, soň agzyma geläýtdi. Hudaý gorapdyr. Hawa, aý, näme şeýtdi.
Bolmasa ol işindenem bordy. Hawa.
Näme-ne bize şu türkmen adamyny, Hudaý uzaglyndan Bizi ynha berse biz gaty häzir gowy gidip barýas. Häzirçe türkmeniň aňyrsy baryp dünýäň hemme ýerlerinde. Şu Amerikany zady açanam türkmen diýip bäleri aýdýarlar biziňkilerde. A, aý birek oturjykda diýdi. Gorbaçowa mizden diýäýdim. Ol nähili Gorbaçowa mizden diýdi. Ol Obamyzda öň garry bosaw diýip bir ýaşuly bar diýdi. A şoň ogul-la diýýär. Garry bosaw, garry bosaw diýip ýörerdik-dä, şo garry bosaw, şoň ogul-la diýip şeýdä indi gaty gowy adamlar näme hemmäňizem munä şu kolhozy, obany, hemme hojalygy galdyransyzlar. Frontam hemme zadam ýeňen adamlarym araňyzda bar. Munä biz gaty siziň öňüňizde borçly-la. Biz Nowbatda indi uzagyndan bolsa-da bir üç ýyldan ha gaty gowy bolar. Ine şu türkmeniň indi bir şokolad bilen it keseklejek wagty daşda däl meniň pikirimçe. Gaty gowy bolar. Diýerdiler şu eliň uzadan ýerine ýetýär diýerdiler. Ýöne meňzetmedi.
Guraňylja, bu ýöne meňzetme däl, öň çöregi zaýaýanda nätjegimiz bilen dokul diýen snikrsden ilki gezek berjek bolýar.
Şonam benden çykandan şol el uzadan ýerine ýetýär diýýäs-dä. Ýok, biziň uzatman sagam elimizi ýeter. Gaty dogry. Saglyk bolsun.
Özi geler diýip. Türkmenbaşymyzyň jany sag bolsa, saglyk bolsa ähli dünýäň gözi gider ýaly ýurt bolar, işşalla. Biri diýdi, şol meň aýalymyň özi diýdi. Şu Aýdan indi elini uzadyp, toprak alyp, analiz edip otyr diýipdir, bäý diýip. Aýdan öňde ony ýörite sputnik zat uçuryp algyrýardyk-da. O milliard manada durýardy-da. Ýöne şeýdip elini uzadyp, diýdi, Aýyň topragyny görüp otyr, aýalymyň elini uzaýyn diýdi. Beýleki aýtdy, Mars planetasynyň ýeri şorra ekeni. Ogon nädip men aýalym dili ýetýä şoňa. Öz dili bilen ýalap diýýänki. Ol bilip otyr diýipdir. Aýy. Aýallar ýamanlap ýok görýändirler.
Ine aýallar däp-dessur hakynda Gurbanguly çagaň bir ýatlamalary bardy, şony Pojaly aga bilen aýdyp berende, şu däp-dessur diýilýän zat öň biraz ýitip barýardy-da, indi şony bir täzeden almaly-la biz, täzeden. Bir ýer bardym molla, bir ýaş gelin, öý eýeleri ýok ekeni, ýaş gelin-de, ýaşynýa o-da. Onda bular nirede? Aý gelerler. Bir tabak Sözüme dogry eken, men çörek gapdalynda Alegadan bysymylla diýip çekjek boldum, bu ýöne gelin byzbydyk bolaýtda. Ýok gelin men siz bilen çörek boldy oň orun iň gowy görýän zadym. Ýa çagajyny gurladyp diýäýdi de boljak da ol ýa tirdalanjaklar çagajy. Ýogyn türkmen edepli gelinler diýäýdi çagajy gurladyp dädiňe bilen zat diýdi. Bolmady aljarat da. Ýaşman gaşanda näme diýjegim men ahyr jet sypyrtda. He bir gylçan bolup miau. Aşa siz men pişik ýalan eken näme täze getirip bereýin diýdi. Kaka bir başa şonda edip bardy. Şu türkmen halkynyň gelinleriniň edebi şu. Ýandakyja salanjakda ýatan bäbege, Dädeňe ony pişik berandyr, men täzesini getirerin diýip aýdaý, balam, diýen bolýar. Üç aýlyk çaga odada. Şu-da edep. Ol ýasmygy dili bilen gazdyrýan näil şony? Ony Gurbannazar aýdyp berer onuň ýasmygyny. Ýasynjak bolan bolýar-da. Iki elem boş walla.

Dünýäň hemme owadanlygam gelin-gyzlara ýanalýar. Hawa. Şu taryp edilmedik, taryp edilmedik gelniň ýekeje adam ýokdur. Hawa. Gaty dogry.
Alma ýaly ýaňaklaňdan, aý çukurjykly eňekleňden, Zülji dişleňden. Haram gaşlaňdan.
Hawa-la. Biz saçynyň dülpüniň her taryna-da alty müň sekiz ýüz dollar, bäş müň alty ýüz doýç marka bereýin diýip dur, kemine içmegini täzelän bilenok barybir. Sähel uzynrak bolsa ýylana meňzedip, towlanyp. Hawa, durşuna-da ýarag. Ok diýýä, kirpikde gaş bar, ýaý diýýä.
Ýaragy döwýäli. Öwgüsi ýetýändir, gelin-gyzlar göwün almadyk. Ýok, göwün almaň. Hemme ýerler öwülýär. Ýöne şu, eh, Bir ýeri bar şu taryplanmadyk ýeri. Näme?
Niresi? Burun. Burun. Burun diýip goşgy barmy? Eý. E dogrudan hem şu burun diýen goşga henize duşamydyk. Ha, na aman saat döretdi o. Şey diýýär. He, aman da ýa bildi. Ýa burnuň öňre öwmeli ahyryn burnuň bitirýän işler kän. Gaty kän.
Görýäň. Ýit bar. Pazar.

Belki bu zatlary ýüzüne goýbererismi, goýbermerismi, garaz. Siziň ýüzleňizi göreli, al-mubaraklaşaly, derdiňize şu gudratly suw, derman bersin biziň lukman, lukmanlarymyzyň hem ondan birazjyk arçman kurortunda şu ýerde bir oňuşjak bola görüň ýagdaý bilen-de. Şularam jan etýändirler, şu işgärlerem, lukmanlaram, baş wražyňyzam köp işler edip ýörendir. Sebäbi bu ýerde halyk çalşyp dur, giden halyk bularyň naharyna, şoruny, hemme zadyna seredäýmek aňsat iş däldir. Geljekde bir adama bir dogtor,

Kim diýdiňiz Ogulbagt? Hä. Ogulbagt eje bilen Nurun men. Ogulbagt Durdyýewa diýerler-de, geçen festiwallarda, zatlarda, folklor ansambllaryň çykyşlarynda köp baýrakly orunlary, laureatly ýerleri mynasyp bolupdyr. Esenguly raýony.
Hawa, Esenguly, Esenguldan, Esenguly etrabyndan. Birazjyk diliňizi öwrediň indi, raýon, oblast diýip ýörmäň de, welaýat, etrap. Öňki atalarymyzyň dillerini öwrenip oralyň täzeden. Aýdyberiň.
Hoş geldiň bahar ýazyň, Gelin gyz hoş owazyň, Geçdi gyşyň awazy, Düşdi baharyň ýazy. Hoşlaşýan bahardan, Gyzlar gelýär şäherden, Öýlerine gelende, Iýýär hezzet nahardan. Hezzet nahar ýol açar, Gyzlaň gahary gaçar, Gutlaýaryn, aý gyzlar, Fabrige gyzlar geçer. Fabrikde dokma darak Elleri bilen kakallar, Nan iýip, şeker çaý bilen Asmanlara bökelder. Altyn nury alallar, Asmanlara galallar, Ýaradanyň beren çyragyny Bek bolallar. Men size aýlanaýyn, Siziň saglyk geleniňize Hoşowazly ýaz bilen Aýdym sazy çalanyňyza Munny telewizorda kän örüp görýärin säher wagty ýerimden sizi görüp turýaryn öten agşam göterdiň bäş ökjäňe ýetirdiň bolun jemagaty daşyňa üýşüp oturdyň.
Biziň bir täze döräp ýören Alaýaz atly gepleşigimizi görýäňizmi? Görýän.

Siz diýen her programany alýarys-da hepdelik. Şonda birinji oçurby şu Alaýazy gözleýäris. Şonda bir-ä az çykýaňyz, birem wagty az bolýar. Biz şeýle bir gyzyklanýarys siziň Alaýazyňyza. Söýýäris-ä, hormat goýýarys-a. Näme aýtjak zadyňyz bardy? Alaýazyň wagty azrak bolýar, köpräk görkezseňiz şony, wagtyny köpräk etseňiz. Gülüşip hezil edýäris-ä, dynç alýarys. Berilýän wagtlary bolýarmy?
Berilýän wagtlary biraz pasyllaýyn etmeli. Sebäbi ýaz aýlary ir bolýar, ine tomusuna. Ir bolýar-da, galyň oglanlar, gelinler işden gelmäkä intden beýläk şeýle bolýar. Bir pasyllaýynrak gyş birhiliräk, ýaz aýlary, tomus aýlary birhiliräk üýtgelse gowy bolar. Gowy boljak. Başga diýjek bolýar-da ýaşuly.
Köpräk käbeligi köpräk ornaşdyryň-ow. Köp gaýtalýaňam bir zady.

Mawy ekranyň üsti bilen ýa radio tolkunlary bilen dälde. Şeýle kürek jaýa gelip, bolan jemagatyň gaýgysyny çöllere taşlanyňyza uly minnetdar.
Nurjan, öňem kän duşup dur demek boluşýas. Baran ýeriňde adamlary ala-ýaz edip ýörsüň. Şu ala-ýaza-da şu çykyş etýän adamlar ile güni baran ýerinde ala-ýaz etýär diýip şeýdip tapdyk. Ala-ýazam, ala-ýaz diýmegem indi bir gyş sowulýar-da, bahar gelýär-de, bir ýerlerde gar, bir ýerlerde otjaga şöwürip oturandyr, bir ýerde gün çykyp oturandyr, ine şoň ýaly zada ala-ýaz diýerler-de. Bizden ýeke gülkä-de garaşmaň-da, manyly-manyly zatlaram käwagt Muhammet pygamberiň hadyslarynyň atlaryny hem aýdyp berýändir. Şoň üçin ýeke gülki däl, şoň üçin hem şoň adyna Alaýaz diýildi. Bir ýeri gyşyrak, bir ýeri baharrak, bir ýeri ýylyrak, bir ýeri sowugrak diýip şeýle. Ine ýanymyzda Hawa. Ýanymyzda näme şu Alaýazda entek doly açyp bilmedik, öz aýtýan zatlaryny görkezip bilmedik oglanlarymyzyň biri dur. Häli şindi telewideniýäň gepleşiklerinde görünýändir. arasynda ýöne az görünýär-de. Şoň üçin Saglyk bolsa Nur Nurmuhammet Nazarowy Nuryşka ady bilen tanalýan şu şahannaz ýigidem halkymyza ýetirjek bolarys. Şuň ýanyna dynç alyp ýörkä-de görýäňmi, Şumat gaty gury adam däl. Dynç alyp ýörkä-de siziň hyzmatyňyzda bolupdyr.

Olam şo ýerde sögýär sizi.
Bizem şol guturan ýerimizde sizi sögmeli. Aýt, aýt dowam, aýt. Men sizden haýyş towakga edýän. Indi biziň kurort jaýlarymyza we ilimiz günümde etrap watanlarymyza gelseňiz ene kütüline alyp gaýtmagyňyzy haýyş edýän. Oňa çenli saňa bar bileje ýaşaş.